Baana ba Ruhanga mwe, kambarekye nantandikiira aha bugabe, ku nkuba ninza kubagambira, ensi yaanyu yoona eiguka byona mbireeba n'oku mukuza ku, obugabe mubutegyereze buriyo nibwija, abo boona abu naabagambira abarikusiiba aha matiivi ngu nibagamba aha bugabe, Baaza kuteerwa nangwa baanyangarira, buri muntu weena, omurangi weena, kasita oba otariho kabonero ka Ruhanga, ab'eishe-emwe buri muntu weena oine amashuta g'engoma naaza kuba aine akabonero, buri muntu weena oine amashuta g'engoma naaza kuba aine akabonero, buri muntu weena orikuza kuhanuurira abagabe naaza kuba aine akabonero, buri mugabe weena orikuza kushutama naaza kuzaarwa n'akabonero. Buri muntu weena oine obwa Ruhanga nabaza kumuha akabonero. Buri muntu weena naaza kugira akabonero. Buri munabi weena naaza kugira akabonero. Reero hariho abanabi, hariho n'abarangi nari abantu aba, nihabanza omunabi kandi hagarukaho ondiijo, kwonka nindeeba buri omwe ayecwire omugabe, omunabi, n'abaru, ab'amahembe n'abanabi, n'ab'emandwa n'abanabi, n'aba nyabingi n'abanabi, Kwonka ninza kwotsya kuruga aha beerere baanyu abazairwe abari aha itaka eri ahabw'okuba ndihairwe mpaka aha mutegyeki waanyu orikushembayo Purezidenti Museveni. Nawe mwine omu ngaro zangye. N'obu arikurya n'obu arikunywa nimba nimureeba, era buri kintu kyona eki baataahize ekitashemeire, byona ninza kubyotsya, n'abafumu be boona, abarikumuragurira ebishuba ngu taririgaho manya biiha, manya torigira oti mabyakatwariize hi, obwire bwabo buhikire, nabo nibaza kushaasha, ayete abafumu ashangye nibashaasha, nawe ashaashe nabo, byona byona. Kandi. kandi ka mbagambire, abaareetsire abo abarikweyeta ab'amaani, abaareetsire abo abarikweyeta ab'amaani, ka mbagambire kurigana eri izooba, abaareetsire abo boona abarikweyeta abarangi ab'amaani, abarikweyeta abategyeki ab'amaani, abarikweyeta baapureezidenti ab'amaani, nibo baandeetsire, kandi n'abu batarareebire nibo baashutamire omu abu batarareebire n'abu baareebire nibo baashutamire omu miitingi zangye nibandeeta. Omurangi nari maraika obu batarareebire, obu batakareebaga, n'obu baareebire, abo nibo baashutamire omu miitingi zangye kundeeta omu nsi omu. Hati mbwenu mutakaahurira ningamba nkonka ogu ayesiga ki eki baayesigire, nyowe kandi ninkikizaho. Buri murangi weena ou murikumanya ngu n'omurangi akabaho, kuruga ahari ba Mugonza, kuruga ahari omukazi Nyinamajooro, kuruga ahari baahi, kuruga ahari baingi munonga n'amaziina gaabo gandigaho. Abo boona, abarangi boona abatandikireho ensi, kuruga engoma nirigaho, abarangi abo n'abaraguzi, n'akakara ka Shagama, boona abo, abacwezi abu baareebire, n'abu batarareebire, abo bakashutama omu miitingi yangye bandeeta, nari bakashutama omu miitingi bandeeta. Nikyo ngambira nyine amaani, nikyo ngambira nyine obushoboorozi. Ahabw'okuba imwe muteekateeka ngu abarangi n'aba Uganda, ningamba n'abarangi ba Japan, ngamba n'abarangi ba China, ngamba n'abarangi ba India, ngamba n'abarangi ba Amerika, ngamba n'abarangi ba Canada, abu mutakumanya ngu bariho, Nyowe niima ngu bariho kandi bakashutama omu miitingi bandeeta. Nikyo ngambira n'amaani nti ninteera Biden, ninteera Trump, ninteera buri kimwe. Kandi naagira nti kaamuteera eki ekiro, omu kasheeshe nimureeba aha muhurire ngu hariho ekyambaho. Kwonka naanye ningyendera aha ngyenderwaho za bakama bangye. Tinkuteera kwita, kureka ninteera nindembesereza Egyo niyo nkoni ya Ruhanga n'abacwezi. Tinkuteera kucwekyereza, kureka ninteera ninyakiira, ninta abibero ninkiikira, ninshemeza ninza nda, ku orikungarikira nkuha eibeero yonka. Obwo nibwo bucwezi. Haza egyo niyo nkoni yangye. Mutakaateekateeka ngu ninza kuteera omuntu mwite, kureka ku nkukuteera wangarikira, nkureembesereza kandi nkuha eibeere nkushushuraho egyo enkoni, nkugarura omu barungi, nkugarura omu muhaasiriro n'engoma, ogire amagara kandi ogire obusingye. Kwonka ku orikugira ngu nkuteere, eizooba eryo ni, wowe ori omutegyeki, eizooba eryo nibakuta aha tiivi ngu waashaasha nari waarwara, eizooba eryo nibakuta aha tiivi ngu haine ekyabaho omu nsi yaawe, omanye ngu naagamba nti naakuteera. Kandi nikyo ngambira Nyinamaani, ahabw'okuba omukono gwa Ruhanga gukanshuumira na baamaraika, abu murareebire kandi abu mutakareebaga, bakashutama omu miitingi zangye, bandeeta, nikyo ngambira n'amaani. Ka niimanya ngu nyine amaani. Ka niimanya ngu mpairwe obushoborozi. Ka niimanya ngu Ruhanga n'eki ekyasha nituza kukikwata, tugarure oburungi bwa bakama baitu omu nsi yaabo, tubahe ekitiinisa, bahaabwe ekitiinisa, batutegekye, kandi tugyendere omu burungi bwabo.